Irrid nirringrazzjakom tal-istedina tagħkom biex naqsam ftit ħsibijiet magħkom dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika. Nistqarr magħkom li filwaqt li għandna l-xiex inkunu kburin bid-deċiżjonijiet li ttieħdu matul is-snin u li wasslu għal żieda fil-preżenza tan-nisa f'għadd ta' pożizzjonijiet fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet, Iżda għad fadal ħafna aktar xi jsir. Il-kwistjoni tal-inugwaljanza għadha kwistjoni globali. U xtaqt naqsam magħkom ftit informazzjoni biex niddiskutu wkoll f'kuntest aktar wiesa'. Pereżempju skont statistika ppubblikata min-Nazzjonijiet Uniti s-sena li għaddiet, huma biss 22 fil-mija tal-membri parlamentari fil-parlamenti nazzjonali li huma nisa madwar id-dinja. B'din ir-rata se jkun jeħtieġ 50 sena oħra biex nilħqu l-parità fid-dinja. Rapport ieħor ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol jgħid li nisa fid-dinja kisbu madwar 20 fil-mija biss tal-pożizzjonijiet kollha fil-bordijiet maniġerjali. 20 fil-mija biss! u dan mhux għall-pajjiżi kollha fid-dinja. Imbagħad il-Forum Ekonomiku Dinji jirrapporta dwar il-gender pay gap fis-sena 2015 fejn jurina li neħtieġu 81 sena biex in-nisa fid-dinja jiksbu l-parità fid-dħul finanzjarju tagħhom b'riżultat tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-ekonomija. Il-kwistjoni tad-differenza fil-parteċipazzjoni ekonomika u d-differenza fil-pagi għall-istess kwalità ta' xogħol bla dubju ta' xejn hija riflessjoni tad-diskriminazzjoni u tal-inugwaljanzi li għadhom jeżistu fis-suq tax-xogħol. Bla dubju wkoll dawn il-fatti huma xhieda ta' preġudizzji strutturali u kulturali fis-soċjetajiet tagħna. Għalhekk irridu naħdmu ferm aktar biex xogħolna bħala nisa ma jistax jibqa' sottovalutat. Irridu nkomplu naħdmu biex sehemna fl-ekonomija u fis-soċjetà kollha kemm hi, ikun vvalutat kif jixraq. Ir-riċerka qed turina li hemm kwistjoni oħra marbuta, fejn huwa fatt li n-nisa jinqabdu ta' spiss f'ċikli ta' faqar, u għalhekk jeħtieġ li l-politiċi kemm tagħna kif ukoll fid-dinja jkunu sensibbli għal dawn il-fatti. Meta n-nisa jinqabdu f'ċikli ta' faqar ħafna drabi jiġu jiġu esklużi minn proċessi importanti ta' parteċipazzjoni fejn jistgħu jikkontribwixxu bil-kbir direttament biex itejbu s-sitwazzjoni tagħhom. Jeħtieġ li nibqgħu determinati u kuraġġużi quddiem dawn l-isfidi. Jenħtieġ li kulħadd jgħin, aħna minn aħna, biex nindurizzaw dawn l-inġustizzji u l-abbużi li għadhom iħabbtu wiċċhom magħhom ħafna nisa u bniet. Għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex ma nifqux naħdmu għall-bidliet meħtieġa fis-soċjetà. Jeħtieġ li kulħadd jifhem li l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-setturi u l-oqsma kollha mhix xi xewqa kapriċċuża iżda hija dritt fundamentali ta' kull persuna. L-ugwaljanza u l-inklużjoni għandhom ikunu l-pedament li fuqu tinbena l-kultura tagħna. Huwa għalhekk li s-sitwazzjoni prekarja tar-rappreżentanza femminili fil-Parlament Malti għandha tkun ta' nkwiet għalina lkoll. Hawnhekk inħeġġiġkom, bħala Movement Nisa Partit Nazzjonalista, biex taħdmu ħalli tinkoraġġixxu aktar nisa jidħlu fil-qasam politiku. Inħeġġiġkom tagħtuhom l-appoġġ biex nilħqu l-milja tagħna bħala nisa Maltin fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Ejjew naħdmu aktar ħalli l-istrutturi fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet ma jibqgħux strutturi li jaqtgħu qalb dawk in-nisa li jaspiraw li jkollhom familja. Għaldaqstant ejjew inżidu l-isforzi tagħna biex infehmu lil kulħadd biex il-Parlament tagħna fost istituzzjonijiet oħra jsir family friendly. Jekk jirnexxilna nagħmlu dan, mhux biss nassiguraw rappreżentanza femminili xierqa fil-Parlament Malti, imma nkunu qed insaħħu l-preżenza tan-nisa kullimkien u wkoll ir-rwol tal-irġiel fil-familja. Nemmen bis-sħiħ li huwa biss billi nagħtu valur lill-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika, fl-ekonomija u fis-soċjetà li nistgħu niżviluppaw soċjetà b'saħħitha, b'komunitajiet aktar magħqudin u armonjużi. Dawn il-ftit ħsibijiet tiegħi huma maħsuba biex ngħin fl-istimolu ta' aktar ħsieb għad-diskussjoni tagħkom fl-okkażjoni ta' dil-konferenza importanti. Għaldaqstant f'dan il-kuntest jinħtieġ nagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Kif nistgħu nidentifikaw bl-aħjar mod l-opportunitajiet u l-ostakoli li qed iħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa f'pajjiżna? Kif nistgħu nibnu netwerks ta' appoġġ li jgħaqqdu lin-nisa u n-nies ta' kull ġeneru madwar l-aspirazzjonijiet u l-valuri komuni tagħhom? U finalment, kif nistgħu nagħmlu aktar ħilitna biex neħilsu mill-irbit li jostakola l-ġid u l-wellbeing tal-komunitajiet tagħna, tal-familji tagħna u tagħna stess? Filwaqt li nixtieqilkom diskussjoni franka, nixtieq inħeġġiġkom biex tagħmlu l-ugwaljanza bħala prijorità fil-ħidma tagħkom.